Эшкә чыкты. Көн-төн башын аска иеп, ай буе тротуарларда сыланып каткан бозны ватты. Акрынлап бар да элекке хәленә кайткандай булды. Ире генә кайтмады. Менә шулай тасвирлаган ишек алды җыештыручысын язучыбыз Зифа Кадыйрова. Һәр көнне иртән өйдән чыгу белән шушы һөнәрияләр белән очрашабыз. Араларында күбесе хатын-кызлар. Тәмле таң йокыларын калдырып, Иртә таңнан эш урынында иң беренче алар. Яңгыр яуса да, кар күбеп китсә дә, билгеләнгән мәйданчыкны эшләп бетерергә кирәк. Тапшыруыбыз герое Людмила Халимова да бу өлкәдә инде менә 24 ел. Бу санны әйтүе генә җиңел. Әмма ләкин күпме авырлыклар күрергә туры килгән аңа. Ире хәбәрсез югалгач, өч баласын берүзе үстерә. Өйдән чыгып киткән җиреннән ире суга төшкәндәй юк була. Кире әйләнеп кайтмый. Эзләтеп тә карыйлар, нәтиҗәсез. Кечесе Илшат ул вакытта 6 сыйныф укучысы. Бүген балаларының өчесе дә буйга җиткән тормышта. Мин үзем Сарман районы Шукмарла авылында туып үстегендә. Аннан 10 классны бетереп, Эшкә чыгып киттем Зәй районына. Аннан кияүгә чыгып киттем инде. Ике бала таптым башта. Өченчесен инде Казахстаннан ук барып алдык. Иптәшемне шунда эшкә җибәрделәр дә. Казахстанга китеп бардык. Аннан монда алып кайттык инде. 90 елларда монда кайтып эшкә урнаштык инде. Квартира юк бит ул вакытларда, квартира бирмиләр. Квартира өчен кердек тә, квартира пока үзебезгә калганчы, Эшләдек. Менә бер нем бар, Илшатка баянга йөртергә акчам булмады. Шуңа бик өйрәнмәдем дә инде. Юк, акча юк, акча иткереп булмый. Укытучысы да килеп карады. Апа, юк, юк, үскәнемә әйтәм, акчам җитми, җитми. Менә шул баянга кермичә калды инде, баянны.

Шул аннан аны күтәреп йөргәндә, авырыл чагымда инде җырлап кына йөрдем мин менә. Шуның э, бирелгәндер дип уйлыйм мин. Аны бөтенесе туганнар да шулай ди, менә җырлап күтәргәч җырчы булган бит дип сөйлиләр инде. Әйе, җырлап йөрдем инде мин. Урманнарга керсәң агачларның

авырлыкларын һәм дә инде бөтен килгән авырлыклары булса да без булышып утырдык. Әтисез үсү, әлбәттә, инде ул нык авыр. Ир-ат кешегә әти кулы җитми. Син хәтерлисеңме соң әтине? Әтине хәтерлим, ул безнең остае, баянист. Безнең баянда уйный бик оста. Һәм дә инде яшәгәндә Нык ярата инде безне балалар. Армиядә хезмәт иткән вакытта пост дневального дигән наряд бар. Сәгать уникедә башка җыр килде, үзем язган җырларның берсе, әлбәттә, сүзләре дә, музыкасы да. Без әйткәнемчә өч бала үстек семьяда. Менә төзәтеп китәсем килә, әлбәттә, инде бишәү. Чөнки безнең сеңлекәшләр, племянницалар инде. Минем өчен бертуган апайларым сыман булды. Әнкәй, сиңа рәхмәт барысы өчен дигән җыр яздым мин. Әнекәй, рәхмәт сиңа барысы өчен, Безгә бәхет-шатлык биргән өчен.

Син. Йомшак күңелле Мөләем Людмила бүген дә хезмәт юлын дәвам итә. Кулына көрәк тоткан бу ханымны урамда күрсәгез, исәнләшергә онытмагыз. Кешенең юктан да күңеле була.
Минем ике балам бар. Ә, мин бик тәмле ризыклар аларга пешерәм. Аларның иң яраткан ризыклары ул королевская ватрушка. Ул бездә ул блюдо безгә Франциядән килде, шуңа күрә без Бөтен гаиләбез белән аны яратабыз. Ул бик тиз пешә, бик файдалы һәм бик тәмле. Хәзер без бу королевский ватрушканы пешерер өчен алабыз май, сливочный май, он, йомырка, шикәр, эремчек, творог һәм сода. Майны алабыз 300 грамм, онны 200 грамм, йомырканы 3 штук, шикәр 200 грамм, сода, ну, анда әз генә кирәк инде. Эремчекне 200 грамм алабыз. Башлыйбыз без оннан. Он ясыйбыз, майны алабыз. Майга онны куша башлыйбыз һәм куллар белән изә башлыйбыз. Угу. Изәбез, менә шулай уабыз. Ул кечкенә генә крошка э, хәленә килергә тиеш. Шуңа күрә без онны күбрәк күбрәк салабыз һәм менә болай менә мондый хәрәкәтләр белән крошка ясыйбыз. Әз генә шикәр дә салабыз. Әз генә сода салабыз. Май белән онны әвәли башлыйбыз. Он һәм майдан ясалган камыр өлешебезнең әзер, без аны читкә алып куябыз. Хәзер без э, бу пирогның эчлеген әзерлибез. Э, бу пирогны әзерләр өчен безгә эремчек кирәк. Ул эремчекне без кәстрүлгә салабыз. Шикәр салабыз. Әз генә салабыз күзгә карап. 2 столовый ложка булса җитәрлек. Һәм Бутый башлыйбыз. Ванилин салабыз. Тәменә карап. Без бу пирогны гел ванилин белән пешерәбез. Анда корица да салып була. Чөнки ул э, определенный бер тәм кертә. Бутыйбыз, бутыйбыз, бутыйбыз һәм йомырка салабыз. 3 йомырканы салабыз. Болгатабыз. Пирогның эчлеген әзерлибез. Пирогның эчлеге әз генә күтәрелсен өчен без э, әз генә генә бер кошык или щепотка әз генә сода. Бу э, комырны без икегә бүләбез. Э, беренче өлеше асты була, икенче өлеше өсте була, пирогның өсте була. Менә шундый хәрәкәтләр белән аскы слойны ясыйбыз. Ул аскы слой күбрәк буларга тиеш өскә караганда. Кырларына да җиткерәбез. Хәзер бөтен начинканы без шул пирогка салабыз, эчлекне салабыз. Бик тигез итеп пирог буенча аны җәябез әле. Без пирогның өстен ясыйбыз. Пирогыбыз Әзер. Хәзер аны пешерергә генә калды. Пешерер өчен без 180 градуска җылынган духовкага бу табаны, пироглы табаны куябыз һәм 30-40 минут көтеп торабыз.
Алинә Хәйруллина белән әле болай гына саубуллашмыйбыз. Сөйләшә торгач, аның бик күп һөнәрләре барлыгын белдек. Хәзер шуның берсен тәкъдим итәбез.

Ул үзебезнең Кама елгасы комыннан бик матур рәсемнәр ясый. Балаларга да аның нечкәлекләрен өйрәтә. Бер сюжет төзер өчен генә дә ай-һай тырышлык кирәк. Рәссамлык һөнәре Алинәгә бу эшендә бик ярдәм итә.
Менә мондый хәрәкәтләр белән фон ясыйбыз. Менә безнең фон килеп чыкты. Менә бу фонда хәзер сез сәнгать ясыйсыз, бик матур рәсемнәр ясыйсыз. Менә кеше сурәте. Шундый күр кеше сурәте. Өстән күзләр ясыбыз, борынны ясыбыз. Иреннәрне ясыбыз һәм күзләрне килеп чыкты кыз бала.
Джексон 1969 елда Канада-Америка режиссеры, мультипликатор Каролин Лив уйлап таба. Бер генә бала да, хәтта өлкәннәр дә ком белән уйнаудан баш тартмас иде. Аның белән уйнау бала үсешенә зур йогынты ясый. Юкка гынамы, кечкенә чакта без дөньяны шуның аша таныйбыз. Су буенда комнан биек йортлар төзи идек. Бик мавыктыргыч шөгыль. Эш барышында балалар уйларга, фикерләргә өйрәнәләр. Ком, тынычландыргыч, үзлекләргә ия. Илсөя, әйдәгез, сезнең белән рәсемнәр ясыйбыз, комнан сурәтләр ясыйбыз. Өстәлне икегә бүләбез. Менә бу сезнең почмак, бу минем почмак. Хәзер сезнең белән чәчәкләр ясыйбыз. Бик матур чәчәкләр ясыйбыз. Менә бу баш бармак белән менә шулай песокны, комны өскә менгерәбез. Менә шундый матур-матур лепесточклар ясыйбыз. Бу лилия чәчәге була инде безнең. Менә тырнакларның булуы бик яхшы. Безнең безнең сәнгатьтә тырнаклар бик кирәк. Кумнан рәсемнәр рәсеме ясауны мин беренче тапкыр телевизордан күрдем. Мин бик кызыксындым һәм бу бу э, сәнгатьне өйрәнә башладым. Интернет миңа бик булышты һәм үзем дә художник булуына карамастан, Миңа бу сәнгать бик авыр бирелде. Мин бу сәнгатьне бер елдан артык өйрәндем. Студия минем сентябрь аеннан эшли. Мин үзем образование буенча педагог. Һәм шуңа күрә балаларга менә бу матур сәнгатьне бирәсем килә. Су буендагы ком, чөнки ул миңа бик ошый, аның белән рәсем ясау миңа бик рәхәт. Бу пыяла. Аста лампалар, люминесцентный ламп палар, алар освещение бирәләр һәм менә шул освещение да песок белән тень һәм свет ясап рәсемнәр барлыкка килә. Менә бу кеше рәсеме. Мин аны комда ясадым, фотографиягә төшердем һәм Готовый, менә сурәт барлыкка килде. Гел уйламаган җирдән.
Әйе, менә студиядә минем рәсемнәр. Шундый ук фотога төшергән рәсемнәр. Менә шул ком рәсеменә багышланган рәсемнәр. Урамда 30 градус салкын. Борынны өшетә, битне чеметә. Ә менә без җәй көнендә Кама буендагы пляжга сәяхәткә чыгабыз. Аның комнарын без шушында бирегә таратып. Бик матур роза чәчәге ясыйбыз. Барып чыкса, миннән художник чыга микән, юк микән?
Кечкенә генә бер өйне ясыйбыз, кышкы пейзажны ясыйбыз. Сулда ясыбыз ылы сагычларын. Тырнаклар белән менә болай песокка нитәбез. Тырныйбыз песокны. Менә мондый матур-матур сурәт килеп чыга. Ылы сагачы килеп чыга.
Нечкә күңелле, эшчән, сөйкемле ханымнар турындагы бүгенге тапшыруыбыз сезнең дә күңелләргә үтеп кергәндер дип уйлыйм. Яшик әле рәхәт итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп. Һәм инде соңгы юлларыбызны Зифа Кадыйрованың сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Эх, тормыш матур бит, дустым.